Salam dostlar! Youtube öwrenmek toplumynyň birinji bölümine başlaýas. Dostlar bu toplumda hemme zady jikme-jik goýup barmagy düşündim. Bu bölümdäki käbir zatlary düşündirip ýeňip geçerin diýip pikir etýärin. Bu toplum takmynan ýedi sekiz wideo bolar diýip düşünýän. Bu gün men youtube kanal sazlamalary barada, näme etmelidigiňiz barada maglumat bererin. Şonuň üçin wagtyňyz bolsa bu wideo bu bölümi başdan ahyryna çenli görmegiňizi maslahat berýän. Dostlar sebäbi hemme zady bilýärin diýmäň, bilmeýän zatlaryňyzda bolup biler. Okuwymyzyň iň gowy bölümlerinden biri boljakdygyny hakykatdanam aýdyp bilýärin. Şol sanda has jikme-jik, has täsirli we has manaly wideo bolar diýip aýdyp bilýän. Dostlar indi isleseňiz, isleseňiz başlalyň. Bu wideoda YouTube kanalynyň adyny nädip açmalydygyny, mazmunyny kesgitlemek bular hakda gürleşeris. Ilki bilen YouTube Youtube kanalymyzy açmak üçin Google hesaby döretmek zerur. Indi bu ekranda has hasap dörediň diýýär. Ve hasap dörediň düwmesine basýas ve bärden özüm üçin diýýäris. Indi bärde kan kanalymyzy açmaga başlalyň isleseňiz. Ve Youtube dowam edýäs. Edil şu wagt men bärde at ýerine öz adyma ýaz ýazýaryn. Dostlar şeýle Murat Bäri Ibraýda Bärik Ibraýmow Ibraýmow ýazalym we bärde e-poçta salgyňyzy siýýär dostlar. Isleseňiz öz e- e-poçta adresiňiz bar bolsa ýazyp bilýäňiz. Ýöne Gmail hasaby döretmek islesek has gowy, hasam e, peýdaly bolar diýerdim. We bärde derrew Gmail hasaby döredeliň. Gmail hasabyňyz kanalymyzyň ady bilen meňzeş bolmagy hökmanam däl. Islän adyňyz bilen açyp bilýäňiz, ýagny islän sözüňizi ýazyp açyp bilýäňiz. Mysal üçin men Murat Ibragimow iki müň ýigrimi ýazaryn. Bunu kabul edip etmejegini bilemok. Belki-de kabul etdi. Ulanyjy adyny belledik. Indi bärde parol parol girmegimiz gerek. Indi isleseňiz parolumyzy-da ýazaly dostlar. Şeýle parol ýazalym. Paroly tekrar ýazarys. Ho dostlar kanalymyzyň parolyny da ýazdyk we soňra düwmesine basýas. Indi bärde telefon belgisi diýýär. Telefon belgisi dostlar hasabyňyzyň howpsuzlygy üçin ulanylýar. Şeýle isleseňiz derew telefon belgimizi ýazaly. Telefon belgimizi ýazdykdan soňra dostlar şu ýerde öz telefon belgimizi ýazýas. Ýazdyk. Halas etme poçta salgysy diýilýär. Ýagny siziň kanalyňyza bir zatlar bolsa diýeli. Boldy diýeli. Bärdeki halas etme poçta salgymyza kod ugratýarlar we o kod bilen çözüm tapyp bilýärsiňiz. Bu salgyny girizmegiňizi maslahat berýän. Men häzirlikçe girmeýän, sebäbi synap görmek üçin

bir müň dokuz ýüz togsan altynjy ýyl ýazjak, ýagny öz doglan ýylymy. Indi bärde jyns diýýär. Şeýle erkek seçýär, sa- erkek sa- saýlaýas we belgilerimizi täzeden barlagdan geçirýäris. Ve sonra düwmesine basalyň, indi giren telefon belgimize kod ibereris diýýär. Biz-de indi barlamak üçin iberiň diýýäris. Hawa dostlar. Kod telefonumyza geldi. Indi men kody girýärin we dogry diýýärin. Bu bölüminde bökdürelim. Indi şeýle bir şertnama bar. Bunu derrew kabul etýäs. Görüşüňiz ýaly dostlar, şu wagt Google hesabyňyz hasabyňyzy açdyk. Dostlar derrew şeýle sag üstden ştaýa basyp, bu ýerde kanalyma basalyň. Dostlar kanalym düwmesine basanyňyzdan soňra şu taýda näme etmelidigimizi görersiňiz. Indi mä bärde möhüm bir zat bar. Biz bärde kanal döret diýmeýäs. Şu aşakda dostlar bir marka ady ýa-da başga bir at ulan diýýär we biz oňa basýas. Soňra dostlar bu ýerden marka hasaby ady saýlamaly. Indi kanalymyzyň kanalymyz üçin haýsy at saýlap bileris? Kanalymyzyň ady näme bolmaly? Bu at dostlar, bu at dostlar siziň paýlaşmakçy bolan wideoňyz bilen baglanyşykly bolmaly. Mysal üçin, maglumatlar hakyndamy wideoňyz? Berjek wideo berjek bolsaňyz, bu at üýtgäp biler. maglumatlar hakynda wideo berjek bolsaňyz, bu at üýtgäp biler. Adatça YouTube-da köp adam öz familiýasy adyny ulanýar, ýöne siz ondan başga bir farkly ady ulanyp bilersiňiz. Meselem bärde oha ýap ýap kanallary bar. Dostlar bular bular topar kanaly bolany üçin bilelikde marka adany goýarlar. Aýdyşym ýaly bu siziň paýlaşjak wideoňyza göre goýsaňyz hasam gowy bolýar. Eger siz topar bolmasaňyz marka ady goýuň. Ýagny eger siz topar bolsaňyz marka ady goýup bilýäňiz. Şahsy kanalyňyzda öz adyňyzy, familiýaňyzy döretmegiňizi maslahat berýärin. Çünki bu gelejekde-de kynçylyk döretmez. Hemme wagt size peýdaly bolar. Dostlar şunuň üçin häzirlikçe derrew kanalymyzy döredeliň. Bärde Murat Ibragimow diýe kanaly döret diýýäs. gönükdirilýär diýýär. Indi kanalymyza dostlar görşüňiz ýaly açyldy. Kanalymyz şu wagt açyldy. Ve 2 0 bomboş kanal. Indi kanalymyz açyk. Indi bunun içinde näme etmeli diýip pikir etýän bolsaňyz, siz hiç haçan YouTube-da bolanyňyzda ýadamajak zadyňyzy tapyň. Meselem, ýadamajak zadyňyzy alsaňyz, mysal üçin, aýdym-saz düzmek, Gezip wideo çekmek, size diňe tomaşa etmek ýa-da diňe pul gazanmak üçin kategoriýa saýlasaňyz, bir mazmun saýlasaňyz, kanalyňyz uzak wagt dowam etmeýär, ýagny dowamlylygy getirmeýär. YouTube-da hemişe dowamly bolmagyňyz gerek. Hepdede, meselem, özüňize wideo sanyny saýlap, her hepde o wideony almagyňyz gerek. Mysal üçin, hepdede iki wideo diýseňiz, Her hepdede iki wideo zyňmaly bolarsyňyz. Aýdyşym ýaly dostlar, jogapkärçilik çekmeli. Ýutubda söýen zadyňyzy etmeli, ýagny öz söýen söýýän işiňizi paýlaşmalysyňyz. Eger gaty gowy görýän zadyňyzy etmeseňiz, has dowamlylygy getirip bilinmersiňiz we kanalyňyzyň ýokarlanmaz. Ýagny ýagny kanalyňyz ýokarlanmaz. Şoň üçin ol bagtsyz bagtsyz soň bolar. Dostlar, aýdyşym ýaly halaýan mazmunyňyzy Kanyň kanalyňyza ibermeli. Mysal üçin men şu wagt saz ýaratýan we saz ýaratmak bilen bagly wideolar paýlaşýan. Sebäbi bu meniň gaty gowy görýän zadym. Gaty gowy görýän zadym bolany üçin men muny elmydama edip bilerin we hiç wagt ýadap bilersiňiz öýdemok. Şoň üçin ýadaryn diýip pikir etmeýärin. Aýdyşym ýaly muny ilki kanalyňyzy açanyňyzdan soňra karar bermelisiňiz. Eger karar berip bilmeseňiz kanalyňyz Kanalyňyza hiç hili mazmun dolduryp bilmersiňiz. Şonuň üçin boş-boşuna kanal açmaň, boş-boşuna mazmun ýüklemeň. Peýdasyz bolar. Hakykatdan bagtsyz bolarsyňyz. O wideolar izlense bile izlense de siz bagtly bolup bilmezsiňiz. Şonuň üçin siz söýýän zadyňyz bilen şugullanmagyňyzy size makul bilen. Şeýlelikde dostlar birinji bölümi şeýle tamamlaýarys. Dostlar hmm, nesip bolsa ikinji bölümi görmegiňizi maslahat berýän. Ikinji bölümde sizler bilen YouTube-yň iç gurluşy we kiçik resimler, ýagny adan zeýe çenli hemmesi hakda gürrüňdeş bolarys. Hoş sag boluň dostlar we kanalyma abone bolup begenme düwmesini basmagy unutmaň we wideolarymy birinjilerden bolup görüň.